Milli halas ediş komiteti esasynda dörän gurujy mejlis nobatdaky inkylapçy kararyny aldy. Kararda ýüz elli ýyldan bäri türkmen halkynyň elinden alnan özygtyýarlygyny täzeden dikeltmek barada iň bir wajyp ädimler ädildi. Mejlis kararyny ses berlişik esasynda ýörürlige girizdi. Goşulýan bolsaňyz oňa eliňizi galdyryp bilersiňiz. Mejlis ýurdy Türkmenistanyň gurujy mejlisine tabşyrylmagy baradaky ýygnanyşygyny ses berlişik esasynda kararyň kabul edilmegi bilen tamamlady. Maglumatlara daýanyp ýa-da bolup duran zatlary görüp, Ors imperiýasynyň ýa-da Kremliň häzir şu güne çenli e, e, Türkmenistanyň ýakasyny ebşitläp tutup ähli baýlygyny, ýerüsti ýerüsti baýlygyny, ýerasty ýerüsti baýlygyny ine muhtan hem arzan äkidip duranyň biz şaýady bolup dur, şoňa müňlerçe subutnamasy bar. Gözbaşyny bir müň sekiz ýüz altmyş bäşinji ýyldan alyp gaýdan rus raşistik basybaljylykly hereketiniň iki müň ýigrimi üçünji ýylynda hem dowam edip durandygyna esaslanyp, ýurtda bolup geçýän zulum, haksyzlyk, garyplyk, sowatsyzlyk we sessiz gyrgynçylyklaryň çeşmesi hökmünde hasap edildi. Milli halas ediş komitetiniň döredilip işe başlamagy bilen türkmen halkyndan ýüz elli ýyldan bäri ýoýulyp gelinýän taryhyň hakykysy orta çykmana başlapdy. Ikinji tapgyrymyzyň birinji ýygnanyşyga şeýleräk boljak. Türkmenistanyň özygtyýarlygynyň dikeldilmegi rus raşistik imperiýasynyň gol astyndan çykarylmagynyň resminamalaşdyrylmagy. Munuň netijesinde hem özlerini halasgär edip görkezen rus raşizminiň hakykatda halasgär däl-de, ýerli halky horlap, olaryň baýlyklaryny talamana gelendikleri taryhy dokumentler we gönümel ýagdaýdan ugur alnyp açyga çykaryldy. Ýene-de bir orta çykan hakykat bolsa, rus raşizminiň türkmen halkyny köplenç göni öz eli bilen däl-de ýurduň içindäki türkmen dönükleriniň eli bilen hem genosid, hem sömürýändigi belli boldy. Haçana çenli beýle dowam etmeli? Şonuň üçin şu siziň garaşsyzlygyňyzyň şu güne çenli täk ýokdugyny, muny göreşip almalydygyny düşünmäňiz gerekdir. Muny men şu wagtky döwlet demesinde oturan adamlaryň dykgatyna näme edýän-ä? Düşünmeýän bolsaňyz, size ýene bir sapar duýdurýas. Soň siziň külüňiz galdyrmaz bu halk. Munuň adyna bolsa guramaçylykly terror topary ady bilen bilinýän imperiýanyň karatelni mehanizmi. Mejlis ýygnanyşygynyň iki sanynda hem ýokarda bellenip geçilen hakyky taryhyň üstünde aýratyn durlup geçildi. Şeýle hem Türkmenistanyň içindäki raşizme göni hyzmat edýänlere ýene-de bir gezek berk duýduryş berdi. Eger-de ýurda tizden-tiz gurujy mejlise tabşyrylmadyk ýagdaýynda Olara adatdan daşary çäräniň görüljekdigi hem bellenip geçildi. Şoň üçin näp mesele ýurdy gurujy mejlise tabşyrmaly. Gurujy mejlis bu döwleti täzeden gurmalydyr. Sizem muňa goşulyşmalysyňyz. Hä, gyrada dursaňyzam, bu gyrada duran adam bolsaňyz. Muň biraz aňryýany eýýäm dönüklik bilen nemedir.